ביטע צוריק אויסלערנען צו שלינגען, קומסט אין בית מדרש און איינער האלט, דו ווייסט איינער רעדט א גאנצע מעשה אויף די ישיבה, מ'האט אים גענומען א שידוך, א יונגע מיידל מיט א דרייסיג יעריגע בחור, מיט זיך, נישט מיין, און דו שטייסט און דו טראכסט, וואס רעדט ער אזוי, איך קען עס גלייך אפפרעגן, וואס גייט דיך אן וואס יענער זאגט, יענער זאגט, וואס הייסט ס'קאכט, ס'קאכט, וואס זאל איך אים זאגן, וואס איז געשען נאכדעם. יעצט מהראש פלעגט אסאך נאכזאגן פון בית ישראל, כ'זעה זענען אריינגעקומען גערע בחורים, א איד איז געקומען צום בית ישראל, עפעס האט ער זיך פארפאטשקעט מיט איינעם און יענער האט ארויסגעלאזט א שטינק אויף אים אז זיין זון האט א טאכטער, עפעס א גאנצע מעשה, ממש ער ווייסט נישט וואס צו טון, האט ער געפרעגט די בית ישראל צו ער זאל ארומגיין זאגן פאר די עולם די אמת מעשה, הער שכל פון א צדיק, זאגט מען בית ישראל די ס'איז א שאד האסט סייווי נישט גענוג שמאטעס צוצושטאפן יעדנס מויל. א מענטש רעדט רעדט רעדט וואס גייט געשען גייסט זיך יעצט אפשטעלן ביי די בימה אין בעסמעדריש פרייטאג צונאכטס דיין ווייב ווארט אינדערהיים אויף דיך און די קינדער ווארטן די קינד טאטי טאטי קום שוין קום שוין און דו גייסט אים ער גייט וויסן די עכטע מעשה אז ס'איז נישט געווען א יונגע מיידל מיט א דרייסיג יעריגע בחור מיט א גאנצע און ער ווייסט שוין וואס טון מ'גייט צו די נעקסטע מענטש נעקסט האסט גענוג שטאפערס פאר יעדנס מויל? איך בעט ענק אלע איך וויל נישט צוריק הערן מעשות, איך האב צוריק געענטפערט, איך האב מיך נישט געקענט איינהאלטן און איך האב געענטפערט און. די זעלבע זאך אין געלאט, די גייען הפצה, זייער שיין, זייער וואויל, דארפסט אבער זיין גרייט, קלאפט אריין אין א הויז, ער נעמט ארויס א גאן און שיסט דיך, מיין נישט ער שיסט דיך אבער ער גייט דיך יעצט געבן אזא אה עפעס אזא גוטע פליק, לאמיר איבער נישט אנגיין. און אקעי וואס איז טאקע די פשט געווען ווען די גאנצע מעשה דארט? האסטו געדענקען וואס מוהראש האט נאכגעזאגט פון גערער רעבע? ס'איז סיי ווי נישט גענוג, האסט גענוג שמאטעס צוצושטאפן יעדנס מויל? נו פיין, ס'איז גוט. נאר קום איך דערמאנט מיר די עכטע מעשה. ביטע וואס איז פשט אין די מעשה מ'האט גע'גנב'ט א קינד, מ'האט געמאכט א ש. צוויי שעה גיי איך יעצט דא אויסגעבן מיין שפייעכץ, זאלן פונקטליך וויסן אז די מעשה איז נישט געווען. אה, די מעשה איז געווען פארקערט אויס. איך ווייס מער פארקערט די מעשה הייבט זיך נישט אן. שוואו. ער פרייט זיך אווי ער גייט אהיים. אפילו מענטשן האלטן שוין מיט די ראש ישיבה. איינער פון די מפיצים זאגט ער אז מענטשן הייבן אים אן פרעגן. איך וויל פארשטיין דאס וואס איז זאך פון פון פון דעם. דא דער קונטרס דא שטייט א גאנצע אריכות הדברים פון דעם.